Тәүлекнең хәерле сәгатендә кайнар сәламнәр юллыйм мин Туган тел телеканалының Сер дип кына тапшыруының авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Бүген без, хөрмәтле дусларым, кабатланмас, үзенчәлекле, беркемгә дә ошамаган фикерләре белән башка планета кешесенә ошаган. Татарстанның, ниһаять, атказанган артисты үзе бер дә фәрештә түгел. Менә шундый уникаль шәхес Илсөя Бадретдинованың концертына эшләргә килдек. Кызу булачак, мегабомбезный булачак, шедевральный булачак, дусларым! Әйдәгез, якынрак килегез! Бүген безнең

Хөрмәтле дуслар, сәлам сезгә! Хәерле сәгатьтә, сөртеп кенә тапшыру, мин Роза Хәйруллина, башлап җибәрдек тапшыруны. Дуслар, карагыз әле, нинди монда күл хәтлек дисәм дә инде, матур чәчәкләр гөлләмәсе. Без бүген сезнең белән бик үзенчәлекле, кабатланмас Исия Бадретдинова концертында репортажда. Менә ул үзе әле. Бәләкәй генә җыелышын уздыра, концерты берничә минуттан башланып китә. Карагыз әле. Нәрсә дип башларга да монда сүзне белмим. Гафу итегез, сезнең белән сөйләшергә мөмкинме, әллә инде сезнең бик тә каты монда җыелыш барамы, концерт башланыр алдыннан? Исә, хәерле кичләр. Все, без сөйләшәсен сөйләшеп бетердек инде. Исәнмесез. Саумысыз, сез һәрбер концерт алдыннан шулай җыелышып, фикер алышып. Отчет менә, кичә узган концертка отчет, теге кимчелекләр, плюслар, кайсын калдырырга, кайсын бетерергә, шуның эше әйбер. Һәрбер гаиләдә була торган сөйләшү. Тамын артында утырып, сез шулай әйтә идегезме? Әлбәттә әйтә идек.
Әти шулай әйтә идеме?
Әлбәттә, тыңлам гына кара. Болай әйтергә дип.
Син эчеңнән уйлап утыра идең, ә ярар, барыбер как всегда нормально будет. Менә шулай, менә мин һәр көн саен нәрсәдер сөйлим, алар как всегда нормально все будет. Исия һәрберсенең күзенә аерым карап чыктым, әйме чында. Әниләренә караган кебек, песи балалары кебек карап утыралар.

Алла, монда шаманнарга ошап торалар үзләре. Үзләре кызыклар монда бик шаян э, позитив дулкыннар. Ну, мин уйлыйм инде У- Уфада безнең Башкортстан баш каласында дүрт көн аншлаг концертыннан соң премияләр яхшы гына булыр дип. Җайлармын. Менә бүген ресторанга барып утырабыз. Минем туган көнне бәйрәм итәбез бүген төркем белән. Алла бирсә. И, и шунда җайлап куябыз аннарсын.
Раз, два, три, бер, ике, өч, дүрт, биш. Один, два, раз. Хей! Раз, два, три, бер, ике, өч, дүрт, биш, бергәләп. Уберите его. Һей, Уфа.
Жалко, что вот Казанда юк вот эта штука. Әйтергә кирәк, барыбер дә синең концертларыңда алып баручы юк. Һәм менә шушы программаларыңның мәгънәсе, сценарий авторы, режиссеры, ул ми- минем белүемчә Исия Яткар кызы. Сценариесе да юк, режиссеры да юк, программа авторы да юк. Ул менә ничек бара, шулай бара. Һәм синең беркайчан да алып баручы керткәнең юк программа, гел үзең? Юк, юк. Менә, мәсәлән, иң якын теге туганнар белән генә утырганда, үзең генә җыелып кына матур итеп утырганда тамада чакырмыйсың ич инде. Чөнки сөйләшергә сүз бетми, нәрсәдер аралашасың шунда, и бит рәхәт була. Менә монда да шушындый рәхәт атмосфера. Мин аларга бер вакытта да тамашачыларга теге мин җырчы, карагыз әле миңа, сез бит тамашачы дип караганым юк. Без бергә, мин, мәсәлән, менә яшерен батырын түгел, мин бик каты чирләдем. Тавыш утырды, мин ун көн буена фонетр белән йөрдем концертларга. И хәзер дә сизелә ул. Бүген Айсханы килде дә, Эльсия Откаровна, все равно ди, чувствуется ди, тавышыгызда, наверное, зрители тоже ди, вот замечают ди, что они интересно думают ди. Кызым, белмим мин әйтәм, 19 ел буена минем җырлый белмәгәнне белеп йөрделәр бит инде алар концертка. Хәзер генә әллә нәрсә шаккатмаслар әле дидем инде. Зато от души. Мин, мин мәсәлән, башыннан ахырына хәтле фонограмма да куя алыр идем, мими тавышым юк дисең дә, и бетте шуның белән. Но бит ул андый булмый. Ә монда мин концертның башыннан ук әйтәм дә, мин әйтәм, яшелле-күкле тавышым сизелә, но по-настоящему. Кимчелекләремне гафу итерсез инде, дим дә, әйдә, и китте шунда. Бик теге җырлый алмый башласаң, әз генә туктап торасың, алар үзләре җырлыйлар. Но рәхәт. Аларны алдарга ярамый, алар бик сизәләр.
Синең таянырдай, сиңа гел ярдәм итеп, киңәшләрен биреп торырдай яныңда кеше әле сер генә булып каламы безгә бик ачылып бетмиме, мәдә ләкин ул әле чынбарлыкта гөл бар кебек тоелмый ялгыз хатыннар алар күпләр аларның күпләренең күңелләрендә э, бик зур яралар ята ни өчен ялгыз калганнар кемнәрдер ташлап киткәннәр әйме кемнәрдер үзләре киткәннәр язалармы гомумән андый хатыннар сиңа менә син дә ялгыз бит илсөя дип Гадәттә, аны язалар. Олы кешеләр, нишләптер. Аның итәге тулы бала, оныгы утыра, ул мәчет фонында фотографияләр куя, име, чәчкәләр, күбәләкләр һәм башкасы. Һай, и шундый пычрак итеп язып куя, име, миңа, балама һәм башкаларга. Менә андый вакытта минем иң гел теге язып куя торган әйберем, Ой, Раббым, зинһар, адекват һәм акыллы картлык насыйп ит миңа, дип. Гомумән, ялгыз хатын-кыз кайчандыр теге кияүдә булып аерылганмы анда, ире үлгәнме, кияүгә чыкмыйча калганмы, мөһим түгел. Ялгыз хатын-кызны, менә мәсәлән, син ирле кеше, син аңламаячаксың. Нәрсә эшләсәң дә ярамый. Киенсәң дә син гулять итә торган, киенмәсәң бу беткән инде, монарга кем карасын. Э, көлеп җибәрсәң дә, нәрсә бу монда акырып көлеп тора дип әйтәләр. Теге моңсу гына йөрсәң дә, эй мискен бит инде аңа кем инде аның ире юк инде мискен бер нәрсә йөри инде шунда. Нәрсә эшләсәң дә ярамый. Мин хәзер менә шундый нык искә төшерәм, безнең әби 25 яшендә тол калган, әйме? Ул әйтә иде, кагылмагыз. Ялгыз хатынга кагылмагыз дип. Ә, чагыштыру өчен әйтәм. Күптән түгел генә, мәсәлән, миңа Инстаграмда бер ханым язып куйган. Менә минем идеаль гаиләм, минем идеаль ирем, минем балаларым. Ә, идеаль гаиләне саклар өчен менә бәлешләр пешереп торырга кирәк, иреңне яратып торырга кирәк. Менә мин, мәсәлән, ә, точно беләм, миннән ирем китмиячәк. Менә шулай бәхетле генә яшәргә иде, менә синең кебек ялгыз хатыннар аркасында гаиләләр бозыла һәм башкасы язган әй бит. Ярар, мин теге ялгыз хатыннар, нәрсәкәй, гаилә бозыла, аның эш әйберләргә күнгән инде. Менә укып чыктым да берничә кабат, и, уйлап утырам. Мәйтәм, бу хатын күз алдына китерә микән, ә берәр көнне ире ташлап китсә? Юк ди бит әле ул, мин аларга язам. Мин әйтәм, ә менә шундый очрак булыр дип күз алдыгызга китермисезме? Юк ди. Бөтен хатын-кызлар шулай дип яши гаиләдә. Юк, минеке әйбәт. Бәлеш белән манты белән генә ирне тотып калып буламы, Роза? Бәлки, синнән дә тәмлерәк бәлеш пешерә торган хатыннар бардыр бу дөньяда. Ә бәлки ул иргә бөтенләй бәлеш кирәк түгелдер, бәлки ул туйгандыр да бәлештән, аның суши ашыйсы киләдер. Ә теге хатын-кыз суши пешерә, ясый беләдер, мәсәлән. Ул шундый нечкә әйбер. Ә мин әйтәм, ә сез курыкмыйсызмы берәр көнне ирегез үлеп китер дип? Юк, ул әле яшь, ул сәламәт нишләп үлергә тиеш? Ах, ярамый алай уверенный булырга. Кагылма, Аллам сакласын диең, син бәхетле икән, гаиләң имин икән, барысы да исән сау, шыпырт кына тор. Аллаһ Тәгаләкәем, менә шушы бәхетемнән аерма, диең дә, и менә шушылай гына тор. Берәрсенең күзе тимәсен тагын, рәнҗеше тимәсен тагын, дип. Менә, мәсәлән, мин күңелемнән бик каты сыкрадым. Мин бервакытта да кешегә начарлык теләмим. Юк, Аллам сакласын. Минем иң зур сораганым, Раббым, мин әйтәм, бу хатын-кызны Сакла, бигрәк тә балаларын сакла. Сиңа булмаса, балаларыңа килеп калырга калырга мөмкин. Ярамый кешене рәнҗетергә һәм бер вакытта да минеке алай булыр булмаячак дип әйтергә ярамый. Мин дә алай булыр дип уйламаган идем. Концертларда да күп көчләр э, таләп ителә, күп көч салына. Нинди генә яраткан эшең булса да. Кайда чистарынасың? Ничек итеп саклыйсың үзеңне? Менә көчле булып калырга. Менә шушы Инстаграмдагы гына хәбәрне дә концерт алдыннан укырга туры килде. Ничек чыгасың син ха көч алып тамашачылар алдына?
Мәсәлән, Аның бөтенесе дә андый түгел лә инде, Роза.
Шундый әйбәт, киң күңелле кешеләр бар, име, һәм алар шундый күп. Син белсәң, миңа күпме матур теләкләр телиләр. Бер белмәгән апалар, менә олы-олы апалар менеп тиге куллары калтырый, балакаем, мин бит сине бер догамнан калдырмыйм. Әтиең, әниең урынына, әбиләрең урынына сиңа дога кылып утырам бит мин, балакаем, исән йөре юлларда, дип. Ул миңа беркем дә түгел. Ну, ул шундый изге күңелле. И, беләсеңме, менә мин күптән түгел генә бер әйбер укыдым. Бәлки, кемнәрнеңдер гомумән тормышка карашын үзгәртергә мөмкин хәзер, эйме? Ә, барыбызның да әбиләребез э, өйрәтеп үстерделәр, ике ябызда ике фәрештә утыра ди бейме? Менә шул фәрештәләр әйтеп куялар ди. Кешегә син теләсәң, менә юлларда изге йөре, теге матур йөре, бәхетле бул, яме дип. Бу ике фәрештә дә башын иеп, амин үзеңә дә ун тапкыр шулай дип әйтеп куялар ди. Ахыра тиге битсә ярар и менә шулай дип ике фәрештә дә амин үзеңә дә шулай ун тапкыр килсә ярар и дип куялар ди. Хәрбер Кешегә теләгән теләк саен ике фәрештә дә ун тапкыр күбрәк теләп утыра икән. Яхшысын да, начарын да. Менә шушы әйбер белән яшәгез хәзер. Бик шәп, отличная артистка, певица. Бик охшай җырлары. Көлдерә лә, елата ла, бөтен хисләр тудыра. Үзе матур хатын, тавышы отличный. Безнең яраткан җырчы. Очень я не знаю, прям шикарная женщина. Класс. Яратып килдек шуңа концертына. Прямо супер, отличная женщина. Бүтін яклап та килгән ул. Ул төс, ул гәүдә, ул җыр, ул тавыш.
Хөрмәтле тамашачылар, Исиянеке Үзенчә инде, аныкы башкача, кешеләрнекенә ошамаган булыр. Без инде артистларыбызны гримеркаларда тотып, шунда костюмнарын күзәтеп китсәк сезнең белән, ә Исиянең костюмнары сәхнә артында эленеп тора менә шулай, алар бихисап күп, монда аның әзерләнү өстәле дә бар. Ни өчен болай, Исия? Үзең аңлатып кит әле. Чөнки быелгы программада костюм белән костюм алыштырганда кайбер аралык 57 секунд кына. Күлмәк белән күлмәк арасында 57 секунд һәм мин гримеркага йөгереп керергә, теге ишекне ачырга, менә һәрбер секундына хәтлек чутланган. Мин өлгермим анда хәтлек. Шуның өчен без һәрбер сәхнә артында шушындый импровизационный гримерка ясап куябыз. И монда минем кызлар теге йөгереп-йөгереп секундына кадәр. Менә Әз генә берәр нәрсә теге левый сүз дәрсә, мин уже өлгермәскә мөмкин микрофонга хәтлек барып. Искиткеч.
Бу бит русча әйткәндә бик рискованно. Э, рискованно. Бу программада син шушылай әйтергә булдың. Ну, болай Аллага шөкер, 100 концерт эшләдек бит. Нормально. Улың турында бик кызыклы, минем үземә дә шәхсән э, алдагы интервьюларына белеп ишеткәнем бар, ул бик тә әтисенә охшаган, бик тә үз сүзле, бик тә Иҗади фикер йөртә торган кеше. Хәзерге көндә ул кайда укый? Мәскәүләр ачтылар бездә филиал. Казанда продюсер, продюсирование кино и телевидения дип атала. Шунда укырга кердек. Биш кенә бала укыйлар бер группада. Иҗат кешесе инде. Иҗат, иҗат, менә бүтән планета кешесе. Нишләтәсең инде. Мин дә бик теш врачы булуын теләгән идем дә, булмады. Ну, ансы синең теләк. Әйе. Ә сиңа менә мин әфәрин диерем. Балаңның үз юлын сайларга комаучаламаганың өчен, Ник аңлаганың өчен. комаучаулап, аның толкы бармыни? Минем дә әти белән әни, безнең гомумән сәхнәдә йөргән кеше юк безнең гаиләдә. Мин рәсем ясый торган кеше дә юк. Мин бит инде художественный мәктәпкә укырга кердем, тотындым рәсем ясарга, аннан соң теге сәхнәгә дип, бөтенесенә шок булып, балакаем, нишисең, нормальный профессия кирәк, нормальный эшкә барырга кирәк, дип, әйме, менә мине тыеп булдымы соң? О, что син? Юк, шуның өчен теге телемне дә әрәм итмим, вакытымны да әрәм итмим. Әле кеше булып йөрибез бит әле менә. Шундый яратам үземнең профессияне. Үлеп яратам. Менә эшләгән бер эшемне яратам, концертларны, тамашачылар, ой, группамны яратам. Даже, знаешь, менә мактарга да куркам, күз генә тимәсен дип сокланып карыйм һәрберсенә. Э, күлмәкләрне яратам, җырларымны мин яратып эшлим бу эшне. И менә шушындый теге иҗат кешесе мәсәлән менә Нариманны әйт, теш врачына утыртып куй инде син. Ул гомер буена боегып,
кирәк дигәнгә генә утырачак. Мине гаепләп, әйе, менә синең аркада, юк, юк, юк. Теләсә нәрсә эшләсен, кеше булсын, исән булсын.
Гримеркада дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар, сер дип кенә тапшыруы Татарстанның атказанган артисты Исә Бәдретдинов да бүген бик матур күңелле репортаж эшли. Монда дуслар гримерка тулган бүләкләр белән, чөнки әйтергә кирәк, кичә генә Исә Бәдретдин туган көне булды. Бүләкләргә күмелеп, матур итеп. Башны алып бирде Вилдан абый Яруллин. Билгеләйме? Әни, сезнең артыгыздан карап калыйм. Сез шундый горур итеп, Матур итеп атлап, шундый матур костюмнар белән мыеклы шундый итеп китәегез. И карап калаем, әгәр дә шунда әйткән булсалар, берәр кайчан ул синең концертыңа киләчәк дип, мин менә ышанмаган булыр идем. Мин шундый горур мын. Рәхмәт сезгә бик зур. Монда күчәнәчләр бу машинага сыймаганнар. Әкрен генә ташыйбыз бүген автобуска. Очып бик зурладылар бик. А еще кичә Концерт башланды да име, имен чыгып бастым да, беренче җырын җырладым да, бер мең кеше торып бастылар да, и котлый бас дип. Басып торам. Андый бернең булганы юк и. Елыйсы килә мала мәйтәм, хә, еласам, съемка бара, хә, мәйтәм, тушым ага, концерт түзеп булмыйма, йөрәгем чыгып китә дип торам, роза үлеш булды. Шундый нык зурладылар. Менә сөйләп бетергесез.

Исия, э, бүгенгесе татар-башкорт эстрадасында Күп кенә үзгәрешләр бар, әйме? Төрле кеше төрле фикер йөртә. Күп кешеләргә инде баналь сорау, сез ничек карыйсыз әлеге эстрададагы үзгәрешләргә, диләр, әйме? Әйбәт карыйм. Менә сиңа шундый сорау бирделәр ди, только Роза Хәйруллина түгел, мин баналь сораулар йөрергә яратмыйм. Ә син, барыбер дә, фикерең ничек эстрадага карата? Бүгенге көндә татар эстрадасында берсеннән-берсе узышып, яхшырак программа эшләргә тырыша торган коллегалар. Бу шундый әйбәт, Белсәң, теге минеке яхшырак булырга тиеш дип, ниндидер яңа идеяләр кертеп, мин менә һич кенә дә ни түгел, теге андый сүзгә бик начар карыйм мин, имеш, и татар эстрадасы бетте инде. Нишләп бетсен? Әле менә кабынып кына килә хәзер татар эстрадасы. Яңалыклар кертә башладылар. Эшли, мин карыйм, урыс эстрадасы бар, татар эстрадасы бар, гастрольләрдә йөри торган. Тагын Тагын кайсы милләтнең эстрадасы йөри шушылай бөтен Рәсәйне бетереп концертлар белән? Тотынмагыз әле шул эстрадага, зинхар өчен, дип әйтәсе килә. Ильсия, синең һәрбер фикерең, әйтергә кирәк, һәрбер җавабың, чынлап та, ул менә теге мини-тренинг дип әйтсәк тә һич ялгыш булмас, әйме? Ә менә Сиңа Зәйнәб әбинең киңәшләре ярдәм иткән, гомумәнәем. Әле булса әле без аны барыбыз да синең аркылы ишетәбез һәм без рәхмәтлебез синең безгә аны җиткергәнеңә. Үзеңдә генә яшереп, шуларны кулланып, дөрес итеп яшәгән, яшәп кенә калмыйсың, безнең белән дә бүлешәсең. Күпме тамашачылар анһа белмәгән кеше юктыр, Зәйнәб әпин, әбинең рухы бер үк, җаны бер үк оҗмахта булсын. Ә менә син улыңа шул киңәшләрне бирәсеңме, шул Зәйнәб әбинең киңәшлә, улың тыңлыймы, аңлыймы аларны? Әби әйтте дисәң.
Ул аны сразу менә болай иттереп кабул итә, чөнки теге яшьләрчә амбиция бит монда менә шундый. Мин аны теге болай итеп борып, болай итеп борып, үземчә иттереп, аның телендә иттереп аңлатам да, М-м, ди, белә, ул бит әле ир-ат беренче чиратта. Роза, син аңлыйсың инде, әйбит, ир-ат кешегә менә болай, менә болай ит әле, менә болай дөрес була дип әйтсәң име, ул аны менә гел киресен эшләп куя. гел главное синеңчә булмасын хатын кыз әйткәнчә булмасын әгәр дә менә теге былай иттереп сыпыра сыпыра сыпыра как будто үзе уйлап чыгарган һәм шушы идеяга килгән дип җиткерә алсаң ул син теләгәнне эшли и утыра да
Рәхмәт Илсиянең инде концерты башланырга 3 кенә минут вакыт калды, дусларым. Шуңа күрә без аны җибәрәбез. Мин әйтәм, киеменә игътибар итегез әле, дуслар. Мин әйтәм, Илсия, бу синең беренче чыгышыңа әзерләнгән Матур шундый образыңмы дим. Э, Юк инде. Юк, репетиция вакытында да менә шулай дип киенә бит. Һәрбер ноктасы, өтере, мизгеле аның җиренә җиткән. Аппак сапагылар. Мактыйсың, все, булды, ярар. Все, давай озаттык, дуслар, әйе. Без дәвам итәбез. Озакламый концерт башына тагы да дәртлерәк мега позитив мизгелләрне без сезгә рәхәтләндереп бүләк итәбез. Шуның өчен сертеп кенә тапшырасы Хайруллина Туган тел телеканалы белән бергә булыгыз, дусларым.

Дуслар менә ниһаять Исия Бадридинова инде әзер концерт башланырга беренче матур затлы күлмәген киеп чыкты. Ничә күлмәк дидең Исия бүген? 10 күлмәк.
Иң кыйммәтлесе? Ну-ка. Менә шундый сорауларны тиздән биреп алырга кирәк. Хакларны беләсе килә бит ана тегендәге э, тамашачыларның әзрәк. Беләсең килә беренче чиратта.
Все, кул чабалар, пошли искать. Все, все. Нинди хисләр синдә?
Давай бүлеш әле.
Нормально все. Без әзер тамашачылар. Әйбәт, әйбәт начар булса кул чабып утырмый, әшин әле башлама өчен. А.
Гомумән дулкынлану берәр булганы бармы? Нәрсә сөйләдем шунда?
Дулкынланасыңмы син гомумән? Кеше дулкынланырга тиеш инде әзрәк. Бөтенәй, бөтенәй үк тиле түгел дә инде мин. Барганда бер мең кеше утыра бит, Роза. Бер мең кеше дә ике мең күз бит. Карина.
Апа, мы тебя любим очень сильно. Давай, удачи. Порвем.

Вообще, күз тигерергә куркам. Кычкырып әйтергә дә куркам милләтне. Әле миңа салмыйсың. Яткарына үзең шундый, потому что.

Регина Исә Бәдердинованы нык ярата. Һәм безне машинала йөргәндә лә, барлык кирдә йөргәндә лә Исә Бәдердиновны шуңа тыңлайбыз һәм инде барлык йырларын яттан беләбез. Шуңа күрә э, бу концерт теге ни кебек. Бөтен йырлар белгәс, нык игрәк бигрәк тә күңелле. Ә кайсы җырын аеруча нык яратасыз? Әйдәгез берәр куплет кына берәр яраткан җырны бергә башкарып китәбез.

Зәйнетдинның тормыш иптәше мондый фикерләр белдерткәч, калганнар үпкәли күрмәгез, ярыймы? Күңелле матур яллар, Зәйнетдин, әйе, әйтер сүзләрең? Э, рәхмәт, э, мин Илсөят Карнага теләр инем. Э, шул энергияһен бер вакытта югалтмаһын һәм инде ял итергә лә онытмаһын. И минем нәкътә сорыйсым килгән менә чынлап та, кемнәрдер тормыш көтеп әйме аерылганнан соң, юк, кияүгә чыгу бөтенләй кирәкми. Нәрсәгә кирәк ул? Шул ирне көйләргә, ашарга әзерләргә. Акча эшли аласың икән, балаң бар икән, рәхәтләнеп үзеңчә яшә, диючеләр дә бик күп. Ә син кайсы яклы? Минем икенчегә ялгышырга хакым юк. Роза.
Менә нишләптер күбесе шулай да фикер йөртә, ялгышу булачак икенчесе дә дип. Бу курку хисеме? Ялгышырга хакым юк. Ничек булса, шулай булыр. Менә нәрсә язган булса, шул булыр инде. Язмыштан узмыш юк, диләр, әйме? Әмма дә ләкин күп кенә психологлар хәзер әйтәләр, тырышсаң, үзеңнең язмышыңны үзгәртеп була, диләр. Әһә, үзгәртсеннәр.
Психологларның да әллә нинди язмышлылары бар, бигрәк акыллы булсалар, үзгәртеп куйсыннар әле үзләренекен баштан яхшы якка.
Менә мәхәббәт, бигрәк тә иҗат кешеләрен мәхәббәт илһамландыра диләр, көч бирә диләр, әйме? Исия Бәдретдиновның бүгенгесе көндә шундый көч бирә торган мәхәббәте бармы соң? гел тын гына калып уйлана ул. Былу белә әйтермен дигәне икенче тапкыр эшләгәндә сер итеп кенә аны. Ну бардыр бит инде Исия.
Менә синең колагың тишкән бит, име? Әйе. Колак тишеге ябылмасын өчен айга бер тапкыр булса да алка киеп алырга кирәк. Мин менә аның тапшыруларына килгәндә, Исә Бадретдиновга съемка килгәндә, мин менә әле аның администраторына да әйтеп киттем. Мин теге трансформационный тренинг личностного роста үтергә килгән кебек булам. Мин аңа киләсе биргән сорауны онытырга мөмкинме, сез дә мине гафу итегез, дуслар. Аның биргән җавапларыннан мин үземә нәтиҗә ясый башлыйм, Бәй, шулаймыни, кара, чынлап та, болай итәргә кирәк, болай карарга кирәк, дип. Әйе, әз генә гадиерәк карарга кирәк. Мин дә кеше ич инде. Теге, әйдә ха, менә монда матур сөйләп утырасы килми берәй бердә. Мин дә кеше, нормальный. Да, 41. Ну, ыжгырып тора торган 41 яшьлек хатын.
Әле карап торга, чынлап та субханалла, көннән-көн чибәрләнәсең, көннән-көн яшәрәсең, көннән-көн зәвыклы матур күлмәкләр киясең. Исә мин беләм синең бер хыялыңны, әле менә тапшыруга әзерләнгәндә дә уйладым, бу хыял тормышка ашыр микән дип. Синең әле кыз бала табасың килгән иде. Роза, хәзер белмим инде, 41 бит инде. Хә уйландыра, минем малайга 19 яшь, яшь аермасы да бик зур. Бөтенесен бергә уйлыйсың да инде. Булмастыр инде хәзер, дип уйлап куясың. Оныкларым булыр әле менә бер. Бер кыз бала алып кайтып куерлар әле, оныгым булыр. Эй, йөрербез әле кибеттән кибеткә бантик сайлап.

Хөрмәтле тамашачылар, сер итеп кенә тапшыруы үзенең эшен дәвам итә. Яңа гына сәхнәләрдә искиткеч шундый матур дуэт башкарды безнең Илнур Кулахметов Исия Бадретдинова белән. Һәм үзе дә тагы бер сольный җырын э, тамашачыларга бүләк итте. Нәрсә сорыйсым килә, Илнур? Көнләшүчеләр бармы Исә Бадретдин белән дуэт җырлый бил дип? Юк.
Неужели берсе дә язмады?
Әлбәттә, көн һайын ядалар, директ э, заполнен, э, WhatsApp-ка да ядалар, интернетка фото куйганда да ядалар. Ну, улар булырга тиеш, чөнки күңеллерәк яшәү шулай. Әлбәттә, икенче елга без э, дуэт әзерләйбез.

Һәм бит инде Исия Бадретдина үзе әйткәнчә, бөтен тамашачы уйлады бит инде Исия синең белән мәхәббәт крути итә икән дип, әйме? Әйе. Ну,
шулай булырга тиеш. Бу нормально инде.
Рәхмәт.
Исиякәй әле безнең сәхнәләребездә иң шәп, иң мега популяр җырларына торган попури башкара. Путин кебек йөресәмә инде, Исия. Әйдә инде, үзең атинг ягын тап та матур гына гаилә кыр, без чын күңелдән сиңа шуны турыйбыз, ярыймы? Булды инде, булмагач дип тә җырлыйсың. Барсы да яхшы булсын синең тормышыңда. Иң изге теләкләр белән сер дип кенә тапшыру. Сине яратып һәм хөрмәт итеп. Булган шундый заманалар, сыркас, капчы булмаган. Дөресен әйткәндә, мин беренче тапкыр Илсөянең концертын карарга килдем. Беренче тапкыр килдем. Э, белмәйм, ни өчендер килмәгәнмендер, чөнки мин уны, белмәйм, нисәнчелер елда, беренче тапкыр Уфага килгәнендә, шул э, бер джинсыһында, бер футболкаһында бахыр гына булып сыгып басып торган сагында күргән кешемен. Шунда мин уйланым, был да ерсы булам дип йөридер инде бахыр дип уйлап куйдым, беләсегезме? Шуннан һуң Минем күңелдә Илсөя дигән йырсы бөтте. Мин уны йырсы итеп хынаманым. Тора-бара бына шул кыз, шул катын бүгенге көндә Илсөя Бәдретдинова исемен алган икән, бул уның тырышлыгы. Бул үзен үзе эшләгән йырсы. Һәм ошо бүген залда меңләгән кеше ултыра икән, бына ничә көн Өфелә бара бит. Димәк, бул уның үзенең Менә минең кебек шул вакытта күптәр әйтте бит инде, минең кебектәре бит. Шул булдымы ярсы дигәндәргә карамаенча ул ерып, сыгып, үзен мин ярсы, мин шәхес дип исбатлаган кеше. Менә шуга күрә мин инде бүгенге көндән һуң үземә шундый уйлар менән ултырам, был ярсының концертын мин хәзер көтеп аласакмын дип.

Синең үзеңдәге акыл чынлап та дөрес атларга ярдәм итәдер. Акыллыдырдыр дип уйламыйм. Ничек бар, шулай теге күңелем кая куша, шулай барам да барам инде рас. Теге минем кайгы кемгә кирәк дим дә, үземнекен дә сөйләмим. Шатлыгың өчен чын күңелдән куана торган кешеләр дә бик сирәк була. Ул бар минем дусларым бар, сүз дә юк, но үземнең ниндидер проблемалар белән киңәшләр сорап, аларның да башын катырасы килми.
кайбер чакта бүлешкәч бит ничектер рәхәт булып китә алай да кемнәр беләндер
белергә тиешлеләрен э, күпмедер күпмедер дәрәҗәдә сөйлим мин
Искиткеч матур мизгелләр, дуслар! Исия Бәдретдинова, безнең легендар җырчыбыз Хания апа Фәрхинең истәлегенә багышлап та, аның репертуарына бик матур көчле җырны башкара. Бу, әлбәттә, безнең күңелләргә тагы да җылылык, матурлык булып ята. Шундый матур хатирәләр. Рәхмәт сиңа, Исия. Безнең шундый инде кызганычка каршы безнең арадан киткән җырчыларыбызның да иҗатына бәя биреп,

Әгәр яңадан туган, тусам дигән җырына аякка бастым мин. Авариядән соң өч ай буе постельдә яттым. Аның җырын җырлый-җырлый, елый-елый аякка бастым. Мин аңарга бик рәхмәтлемен. Исәнлек, тазалык. Гаиләле, бәхетле булсын. Малае үстерсен, киленле булсын. Нәнәй булсын. Бәхетле нәнәй булсын. Әби булсын.
Аларча әби.
Аларча әби булсын.
Яратам, Ошый, бик нык ошый. Шуңа җырларын яратам, Илсөя Бәдретдинованы тыңларга яратам. Илсөя Бәдретдинова, мы тебя любим.

Дутым, җылыйм, җылыйм да и үз-үземә ачулана башлыйм. И как сезнең Торып бас дигән җырын куям да, бөтен теге көчемне кулыма җыеп, үз-үземә ачуланып, алга барам. Менә шушы җырларыгыз өчен дә зур итеп рәхмәт. Нәкъ тә көчем беткәндә, нәкъ тә менә бөтен ышанычлар китеп барганда мин Торып бас дигән җырын тыңлыйм, Исия Бәдретдинның, дим. Кайчаннан бирле тыңлый башладың бу җырны? Ну шушы вакытларда наверное тыңлыйдыр идем инде. Ну андый җырлар гомумән авыр чакта ничектер теге ныграк аңлашыла, теге мәгънәсе ничектер теге күңелгә барып җитә. Шуңа күрә шушындый чакта бу җырны ишетүем минем өчен теге урысча әйтмешә зур находка булды. Шуңа күрә шушы җыр өчен вообще Илсөя апага бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Рөстәм, син нинди теләкләр җиткерәсең килә? Киләчәк безнең Илсөя Бәдретдинның иҗатына, гаиләсенә?
Ну, мин инде әйтеп китәсе килә, менә кичә бит инде Илсә апаның туган көне булды бит инде. Әле беренчегә ишеттем, элек, ну, белмидер идем 41 яшь икәнен. Ха карап торам да сәхнәдән, мин әйтәм, 41 яшьтә шундый эффектный хатын булган икән Илсә апа, мин әйтәм. Анан Индирага карыйм, әйтәм, минем хатыным да шундый булса иде дип карап тордым инде потом. Ну, менә дөресен генә әйтәм, күп артист дусларымның концертларында булганым бар бит инде, но Әлеге көнгә хәтле мондый мощный концерт теге күрмәдем. Нык әйе, организациясе нык мощный менә карап, прям йөрәкләр дөп-дөп итеп тора инде менә шундый ритмда тота менә һәр ни концерт буена шуңа күрә нык ошый.

Хөрмәтле дуслар, шок түзеп торам сәхнәләргә чыгып Иба бандасына кушылып, музыкаль инструментларда уйнамыйча һәм биемичә. Чөнки, әйтеп үткәнемчә инде, 58 секунд дәвамында Исия яңадан матур затлы күлмәген киеп чыккан арада Иба бандасы мощно итеп, көчле итеп бөтен тамашачыларны, ох, русча әйткәндә заряжает. Монда бөтен нәрсә мощно, дуслар. Монда һәрбер минут просто супер. Потому что бу Исия Бадрединова, чөнки бу ИБО.
Менә бүген яшәргә кирәк. Бүген киясе килгән әйбереңне мөмкинчелегең бар икән, Ой, тукта әле, менә ике елдан соң ремонт ясарга кирәк, и, акчамны жәллим, әни, җыйм әле. Ярамый. Бу минем фикер. Теге кеше, һәр кеше үзе хәл итә. Ә менә мин алай итмим бүтән. Менә миңа бүген киясем килә, мин алам да киям. Мөмкинчелегем булса, менә минем бүген ашыйсым килә, менә минем бүген кыйбатлы бүләк ясыйсым килә, менә минем бүген ярдәм итәсем килә шул кешеләргә, миңа бүген кирәк менә.

ИБ бандысы сезнең каршыгызда, хөрмәтле тамашачылар. Әле э, бер-ике безнең э, артистыбыз алар бүтән эшләр белән мәшгуль. Булганнарын җыйдык һәм беләсезме, шундый сорау бирәсе килә.

Эх, өлгермәдем инде дигән уйлар синдә гомумән тормышта юк. Ничек язган, шулай булырга, ничек булырга тиеш, шулай булачак дигән э, принцип белән яшим. Нәрсәләрдер теге үткәннәр өчен кайгырып, анда эх, эх, эх дип. Юк, менә шушылай булырга тиеш булган.
Ничек бар, шулай кабул. Ничек бар, шулай кабул итәм. Бөтен ялгышлары белән, бөтен шатлыклары, кайгылары белән. Бәхетле, менә бәхетле же. Бер уйлап карасаң, без бик бәхетле. Мин әнә шул теге яман чир больницаларында йөрдем, ялдан артык әйме. Роза, Роза менә мин сиңа әйтәм, без бик бәхетле, Роза. И син дә, и мин дә. Без бик бәхетләр.
Шушы бәхетләрдән Ходай Тәгаләкәй аермасын, күп күрмәсен дип тә әйтәләр ә татар халкында, әйме? Исия, мин беләм, син киләчәктә хәтта ки бер хыялың бар, үзең бер шундый шәхсән тапшыру ачып җибәреп, бөтен күңелләрне актарып чыгарырлык, мин әле булса күрәм ул тапшыруны бик шәп, бик көчле, бик тирән һәм истәлекле икәнлеген, әйме? Әйдәле менә бер генә минутка Мин синең каршыңда Исә Бадретдинова басып торам, ди. Син бүген Исә Бадретдинова нәрсәләр әйтер иең, нәрсәләр теләр иең? Роза, менә шулай тотып әйтер ием, Илсөя, син шундый бәхетле, дип. Менә шушы ук сүзләрне әйтер ием. Ой, яшә әле, беркемне тыңлама, рәхәтләндереп яшә әле, сау-сәламәт, син шундый бәхетле, Илсөя, дип әйтер ием.
Рәхмәт сиңа, шулай итеп күргәнең өчен, шуны аңлап, шуны Туеп яшәгәнең өчен. Бу, дусларым, тагы да кабатлап әйтәм, безнең яраткан, кабатланмас, үзенчәлекле, шедевральная, мегабомбезная Исия Бадретдинова.

Саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы. Торып, басып, бөтен авырлыкларны көче итеп җигеп чыгарга, тырышып, тормыш итәргә көчегез, дәртегез булсын, ярыймы? Исе әнеке кебек. Пока-пока.